avuxeni vahlaleri lava yingisela channel ya matimba ya mona mamandla ku youtube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana um la ku vulavula hi mhaka leyi xana black magic or black room or black house yi kona na laha ni vulavula hi yini a ni loko ku yiwa ka ti-red house ku yiriwa rifumo ku vanhu va ta kota ku ngetela rifumo rifumo ra vona ri kula ku tirhisiwa ngati ivi laha hi la ku tirhisiwaku mi kuma ku swi swa kona leswi swo vondzokela vanhu van'wana ku bohiwa vanhu ku swa munhu swi nga fambi loko endla swi swo karhi i kuma swi swa wena swi nga hlangani ivi munhu a ku yela kwale ma ku yela kona va fika va ku tsimba va ku tsi van'wani va ta ku ha. va n'wi hoxe hi dzovo ra ra ra feno or va n'wi be ximanga xa ntima sweswi vanhu masiku risaka swona swo hambanahambana vanhu vo tala mi kuma ku va swi endla mi kuma munhu loko hi fika kwalomu hi fika kona kwalomu ku fambeni munhu a fika ku ni kombela twenty rand ni xavela cold drink or fifty rand ni xavela cold drink or ni kombela one twenty ni xavela sikisi swa leswiya byalwa lebyiya ni nga ta ka ni nga byi hlayi vito ivi wena i i teka mali i n'wi nyika loko u jika hi kona a teka mali ya chela xikhwameni ivi a humesa ya yena ya straight ivi a ya xava byalwa ku a ni xavi ni byalwa i vona hi mbilu yi tsaka ku a yi xavile kasi i teke mali leyi a yi tumbeta loko a fika kwale ma fika kona a fika a teka mali leyi a yi endla sweswi a yi endlaka swona a yi boha a yi tirha a yi tirha ku swilo swa wena swi nga fambi ma ni twisisa. se a hi ti dyondziseni ku munhu loko a n'wi xavele cotric i ya ya xava wena hi wexe i vuya yi n'wi nyika two leta hi ku hi leyi loko a ku lava six yaleya yi teka six yaleya fika n'wi nyika hi ku hi leyi ma ni twisisa ivi ku va na leswi swo mi kuma ku van'wana hi le ku akeni ka tiyindlu i fika yi chicha switina ivi yi chicha na sava ivi munhu a ta a fika a teka xitini xin'we a yisa kwale ma yisa ku swo kona ivi a fika a nusa na misava kumbe hi xi hi bikiri a yisa kwale ma yisa kona i ta vona yindlu ya wena yi nga heli ivi u kuma ku i veke mali ku yi la ku aka yindlu ivi u kuma ku munhu i teka mali leyi i endla swi swo ka swi nga ha ri swona leswi a fanele i tirha swona i teka mali liya u yi tirhisa swi swo hambanahambana loko sala yi ku phapha i kuma ku mali liya u yi vekini a wu fanele aka yindlu wa ha ri hava. ma ni twisisa kasi ku te vanhu vo karhi va fika va tirha ndhawu liya va fika va tirha xitandi xa vona or va tirha kwala va tirhaka ku wena yi nga humeleli i ya mahlweni ivi van'wani mi kuma ku va hi xava timovha masiku lama munhu a fika a a nusa mathayele ya movha i kuma ku loko a nusa mathayele ya movha ivi u kuma ku van'wani hi teki timovha hi ti-bank van'wani timovha ta hina hi ti xave cash i kuma ku se wa ti teka wa hakeli movha ivi va ta va ta rhwala. ma vona ivi tin'wani timovha ti tlumba ivi hi ku hayi munhu loyi mhaka ku nwa ngopfu byalwa that's why a tlumbile ivi ku hayi that's why va n'wi tekele movha swa ku swilo swa yena swi nga fambi kahle ya teka movha xikwele xi n'wi tsala ku hakela kasi a swi kota loko ku twelve o'clock loko mali yi nghena tsutsuma ya teka mali ya hinkwayo ku bangi loko yi tala ku teka mali ya movha yi nga yi kumi loko n'hweti yi hela a fanele make sure ku movie hakeli yena a nga hakeli because of what va ye va n'wi tirha vanhu lava ku swena swi nga fambi kahle va nwisa mathayele ya movha matwisisa ku swena swi nga fambi na lava tiyindlu mome wu yindlu fika yima yi kutsi se vanhu va kana swilo leswiya swi tele ngopfu ende swi kona la vanhu va yaka ka ti-black ka ti-black room va va endlela vanhu va van'wani vana va van'wani ku swilo swa vona swi nga fambi van'wani va teka timali va ti boha na misinya van'wani va teka timali va ti boha na mikanyi van'wani va ti tlhavela hi tinayiti swo hambanahambana van'wani va tlhela swibodlhelanini ma twisisa van'wanyana vana va van'wani khale va kha va lava mintirho mintirho a yi kona mara munhu i fika a teka yini i fika a tirha n'wana wa vanhu va teka ti-C_V teto va teka switifiketi sweswo wena wa humile kumbe va rhuma n'wana wa ka swa manimani ivi loko a fika laha wena wa humile ku a ni le ku tirheni a ya exiyindlwanini i va sala a tota a tota swilo sweswi a swi totaka switifiketi swa wena or ka ka maphepha ma wena yo maketa ntirho yo lava ntirho. wa vona pasi i kuma ku loko u apply mintirho ntirho wa kona wa wu kumi mara u kuma ku van'wana va le ku thoriwa na wu thoriwa because of what vanhu lava va ku yele ka black room ku swi swa wena swi nga fambi swi tlhelela ndzhaku ku nga humeleli vutomi ku fana vanhu na vanhu van'wana lava nga humelela se mina ni advise vanhu leswi a hi ti dyondziseni ku ti yimayima tin'anga ta xintu ti kona mahayimeme ya pfuneka tikereke to hambanahambana ti kona mahayimeme ya pfuneka van'wana a ni ha khongela a hi yini ni mahlweni hi khongela hi nga tlhela endzhaku xikhongelo xexo ma ni twisisa a hi ti yima yimeni hina hi kota ku ti yima yima hi khongela hina hi kota ku khongela hi phahla hina hi kota ku ku phahla ku valala va tlhelela ndzhaku hi ku swi vava ngo u kuma ku vanhu va dyondzini lava hi va tivaka mara munhu a nga humeleli lo tshami lo tsini ivi lava nga yimali va koka a nga lavi ku maketa kona kasi munhu wa swi lava ku tirha because of va loyi va lala va n'wi sale ndzhaku vusiku na nanhlekani mako hi ri yindlu leyi akini foundation ya kona yi heli hi rini tshamisisi swa yindlu leyi na ten years ri ka foundation ivi hina hi nga yi mali kule leyi ko ka nga swi lavi ku hetisa kasi un'wana na vanhu wa swi lava ku hetisa i va lala va nga n'wi sala ndzhaku kasi un'wana wa vanhu timovha letiya a tlumbaka hi tona a ngo tlumba hi ku tlumba i va lala va n'wi salaka ndzhaku a vo teka hi ku teka timovha tibank i va lala va n'wi salaka ndzhaku se vanhu va ka hina a hi tshikeni mona a hi rhandzenini hi va rixaka rin'we hi va vanhu van'we